Salam aleýkum hormatly Türkmenistan watandaşlary men Alişer Sahatow i hemmeňizler meni kak aktiwist bloger obşestni deýtil tanyslar şu güne çen nime ädem bolsam şu dört ýylyň içinde men öz halkyma owa hakymyz barlygyny aýdatdym i bizeriň özgürçe bir bakyşymyz bar ony beýan etme hemmesine çagyryş edetdim. Hi, nime ädäm bolsamam, halkyň bähbidine ädätdim. Men şu gün burun-buruna Türkmenistana gitmek bilen. Sizler bilesizler, Türkmenistana meniňki dek bloger, aktiwist baragaýsa, ezýet edip, oba, izdewats edip öldürerdiler, kysajasy. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, sizler meni, meniň Arkadagym, sizlere şöhrat. Şu gün sizler kömek edip bilesizler. Şu gün bizleriň adwokatymyz deporty durdurmak kararyny itiraz etdi. Inşallah, oba, gidinmiz dep niýet edip oturpmyz. Allah razy bolsun adwokatymyzdan. Elinden hiç zady kaýgyrman edip oturan bizleriň üçin, aktiwistler üçin. Men. Eý Abdulla üçin. Eý hormatly watandaşlar sizlerden iň ketde haýyşymyz, iň ketde haýyşymyz hormatly watandaşlar pul kömegini etseňizler bizere aktiwistlara şu bir giden masraflarymyz bar nesip bolsa çyksak bizler ýene hem öz işimize dewam edemiz sizler bilen insan haklaryny insan hak hukugyny gepleşmeye sizler arkadagymyz sizlere şohrat Hemmäňize minnetdar kime dutram busa i kim etjek busa hem Rahmet hemmäňize. Salam hormatly watandaşlar men Abdylla Urusow indi üç dört ýyldan bäri hökümetden gelýän haýbatdyr basyşlara daýanyp maşgalama men zerarly hökümediň döredýän kynçylyklaryna da üns bermän halkymyza hyzmat edip gelýän köp adamlara arzyny çözmek üçin kanuny ýollary görkezdim. Köpleriň sesini ýaňlandyrdym. Ýokarda oturanlara eşitdirmek üçin. Parahor hökümet işgärlerini tankyt etdim. Adalatly hökümet gurmak, ýurdy düzetmek barada pikirlerimi paýlaşdym. Ýurtda bolýan zatlar hakda hakyky maglumatlary paýlaşdym. TikTok, YouTube kanallarynda görüp bilersiňiz. Men mundan beýlägem şu işleri. Öz bähbitlerime seretmän, özüm gulluja işe girip, gaýgy-aladasyz durmuşy ýaşamagyň ýerine, şu işleri etmäne dowam etjek, ýöne şu gün sizden bir zerur haýyş, maňa şu deport, Ankara, Akýurt deportlagerden çykmana kömek ediň, meň janyma ullakan howp abanýar. Siziň hemmäňizem bilýänsiňiz, Türkmenistana barsak, biz ýaly adamlary şu gürleýän hem wagyz edýän, başgalara kömek edýän adamlara näme bolýanyny özüňizem bilýänsiňiz, heläk edýändiklerini. Şonuň üçin şu gün maňa sizden kömek gerek. Maňa eliňizden gelen maddy kömegi edip bilersiňiz. Diýjekleriniz bardyr içiňizde, sen nä, biz saňa nä et diýdikmi diýjekleriniz bardyr içiňizde, ýöne eger-de biz agzybir bolup şu režimi ýykmasak, şu adalatsyzlyklara garşy durmasak, bu režim dowam eder, biziň ganymyzy içmän-ä dowam eder. Şonuň üçin her bir adamy jogapkärçilige çekmegimiz gerek. Eger-de biz bir-biregiň arkasynda durup, bir-birege kömek etmesek, biz çagalarymyza ene-ata bolup bilmeris, garyndaş bolup bilmeris, umuman, ýurt daşynda kösenmäne dowam ederis. Şonuň üçin, watandaşlar, Sizden şu gün maňa zerur kömek gerek. Haýyş edýän. Kömek ediň. Näme kömek etjek bolsaňyz, biziň hasaplarymyza ugradyp bilersiňiz. Şu wideonyň aşagynda hasaplar bolar. Sag boluň.